Kwamba kina mundo kina arwako kendo e kidieny mar lesson marwa wadapani kani in e chenro mar wuok kendo kino sani kama koro dhi ng'iye lesson moro ma kawuono ka e studio nitiere kod elda solomon ndu kendo nitiere kod elda david wadhi ng'iyo puonjo moro ma kawuono ka kawuono wang'iyo lesson mar apar kod ariyo wane sabato mar apar kod ariyo nyaka machak lesson marwa ma kawuono kawuono dhi ng'iyo kaendi ka koro otwe paulo embele Kais, uh, Kaiseria kata Kasaria Kaiseria modi ng'e kawuono en tasano machelo lemo erokamano waduoko ni erokamano jaduong' mar ndalo wamor nikech wang'ni to koro ni ramo ni nyaka wawinje wachni kaluwore gi kaka jatichni paulo osebet yie wamak wechegi mondo osudwa machiegni kodi kuom yie e nying ruoth yesu juma mokalo nwatieko ka wang'iyo kaka osemak paulo jerusalem kowuoth kode nwatieko kotere e nyim uh, Felix mm. to e nyim Felix kaendi mokwongo ne otere ir uh, ruoth moro kanyo ka ruoth owacho wuok nyaparo mm. nyathi owadgi nyathi owadgi owadgi ami nyathi nyamin nyamin Paulo kadong jo Israel moko osechor jowi moko prang'wen ni giyie kik gichiem kama kinde kama kinde Paul Koro ngene wachni ochopo ne jatelo donge? Jatelo ringo otere wach ni ng'ane koro ok wanyal dhi yale Jerusalem. Jerusalem. Watere uru kumoro e mbele Felix mondo mi kanyo odhi obed otim ang'o odhi oyale kanyo. Kuom notiyo kanyo ma kane wang'iyo ni to adier Nyasaye notiyo gi Felix kane owinjo wach. Kendo ero kane kaka notere gotieno ne gitin time mane igole godo Jerusalem kitere ng'wech ng'wech. Mano jatend lweny. Eh, mondo mi otere nyim Felix. Karo nochopo e Felix. Koro koro wang'iyo kanyo ni to ang'o timore sama en e nyim Felix kaendi. Mako gich moro wuok e buk mar um, Tich Joote prariyo kod auchiel wes prariyo kod ang'wen ah, prariyo gochiko prariyo kod ang'w- auchiel wes prariyo kod ochiko mawacho kanyo ni "Da- dakwa Nyasaye ni e kinde matin kata malach ok in kendi uh, to ji duto bende mowinjo tinende de gibedo kaka an mak mana ratekegi ona wadhi ng'iyo kanyo era pane ka wadhi e tich tich ang'wen kanyo ka- makoro paulo nitiere onyima agripa makoro wuoye to wacho godo wechegi kapok otere rumi wadhi ng'iyo kanyo ang'ano timore kanyo waseng'iyo kanyo paulo maki kendo pod weche ne dhi matek gima duong' omi imako paulo kaendi en wach matin neno ka wayudo ka nitie joma nohangone ni mokwongo en ng'ama nowuok ni daketho hekalu ni otero jomoko mopuonjore mondo odonje hekalu ma mano ne miriambo bende oyudo ka gipogore e puonj wacho ni paulo puonjo gik mopogore opogore osedo kowacho ni paulo ne ochung' motegno ni ok onyaka timo nyangu koka yudo mowar bende paulo ne- ne yalo ni yesu kristo nobiro motho kendo motimo ang'o mochier noyie kuom chier ma yesu kristo kendo ni ngima to nitie jomoko wacho ni mano ne ok en eh, injili ma

To in kod ji duto ma winjo wechena kawuonogi, ubed kaka an, mak mana ni kik tweu gi nyororo. Manyiso ni olemo ni kapo ni en winjo Nyasaye, to winje wach Jehova Nyasaye, to kik ochop okang' mitweyo uwe gi nyororo, mondo koka mi utim dwaro. Erokamano. Bang' ndalo abich, Ka osegol Petro, osegol Paulo kendo oter Kaiseria, to waneno ka jodongo mag jo mag jo Jerusalem ochako sieko kodhi kuom Felix kendo ka gidhi kuom Felix ma gavana to this time ne giriek giwacho ni nyaka wadhi goki macha ne wadhi nono nyabet ni dhok man wawacho nokier ting'e nokil gin jok mosomo weche ging'e kaka giloko wach kendo kaka onyalo keto wach bedie koro giwacho ni machacha keswa cha chal ka gima ne eh, nok owinje owite oko nikech ne ok wawuoyo maber koro wang'e to wadhi gi ng'at mong'e timo ang'o mong'e loko wach iluongo ni tatulo koro tatulo ni endi giwuok godo kaka loya kendo ne en loya mwacho ne en loya majaber kabisa mong'eyo mino wach ka gichopo mbele felix ma gavana to chako kopwoyo Felix kowacho ni Felix en ng'ama ber to Felix ni endi kisomo sta- sigande iwacho ni en ng'at moro mane jendeke ng'at mane oko- jo- jo-Israel noko ohero ne en ng'at moro ma kite ne, ne, ne rach ne en ng'at mane nohero nyaka soya notimo gik magalagala omiyo berne ne onge kuom jo-Israel Jo-Yahudi ne ok dwar, ne ok dwar eh, Governor Felix. To ka gidhi to Felix ng'ani Tatulo ma en lawyer ni okonegi niya, okone ruoth niya, ni ng'eyo kidwa ni mondo mi jogi oheri, kidwaro ni mondo mi jo jo-Yahudi gi ma ok kindi gi kindi kodgi osebedo marach ni endi kidwa ni mondo gisud machiegni kendo gi support gi mi support kaka governor margi to gole ng'ano gol Paulo ni endi mondo imiwa e lwetwa imiye e lwetgi mondo gidhine kaka ginyalo dhi yale kendgi nikech maendi ema kelo wach kapod intie kode ni tamowa to o- gibi bedo machiegni ang'ono kodi koro nitie gik moko ma donjo to en mana achiel gi gik mane gidonjo godo ka nikech ne gionge gi weche moko mopogore gi kaka ne gidonjo chieng' chande jerusalem gichako donjone ka giwacho niya ni oh, paulo ni endi notimo ageng'a mane mane kinde notimo agenda e kinde ka kinde mi kendo miyo jo-Yahudi ok bed kod kwe. Paulo niendi, mano namba achiel gimomiyo wadware. Ng'ani osiko timo ageng'a ne jo-Yahudi kinde ka kinde Ochochea ji, ok odwar kwe ne jo-Yahudi, osiko mana kosieko gi weche moko mamiyo jo-Yahudi ok bed kod kwe. Mano namba achiel. Namba ariyo, Paulo niendi, mae gin e jomoko mane oringo iluongo jo-Nazareth, mane ndalo moko nong'anjo ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne gine loch mar jo-Rumi, mane oringo modhi nyaka kanye? Modhi nyaka, ne gidhi Egypt, ne gidhi kanye Egypt? Ne gidhi nyaka Misri. eka chien koro koro gisieko ka gitimore nade giduogo jogi joma richo gin joma hero keto ji e grube to ka gitimo ng'anjo namba adek paulo ni oseketho hekalu marwa hekalu ok- odwanye hekalu kokawo jok moko moko owinjore mondo odonj e hekalu orwako nyaka ang'ono e hekalu jok mok jo-yahudi omiyo kuom wechegi duto te ng'ani ng'ama rach ma emomiyo watimre nade wadonjone To gigi duto to ruodhni endi Felix kang'iyo to oneno ka ok one gimoro motimore nade momakogi maber madang' giwach kata ni inyalo inyalo donjne godo ng'ano inyalo donjne go Paulo. Paulo kisomo Tich Joote piero ariyo gang'wen koro wes na apar gochiko nyaka apar ga ga- ah, apar apar nyaka apar gochiko Paulo wacho niya fine omiye thuolo Felix okone ni koro ibe koro wuo jitetea ng'eni kidhi e kot nyaka iwinj koni gi koni Ah, jogo osewuoyo, loyagi osewuoyo. Koro in bende, nikech ionge loya, wuo anena. Paulo kochako wuoyo to kone joge niya, namba achiel, gik mowach ma kuom mago eko ok ngima adiera kata diwa kata achiel. Gigi nok atim gotieno ma kata ka nayalo kata katimo gigi atimo gang'ono godiochieng' ma ji te timore nade ji te neno To kapok uyala, luonga nena uru jok moko Jayahudi mano wa Asia. Kudong, koso gia Asia. Eh, Jayahudi moko mano wa Asia bobede joneno mawacho niya gik muwachogo gin adier kata gin ang'ono Miriambo. miriambo ng'eni nodwokogi e muma machon mano wach niya ni onge gimoro minyalo ng'adi ma onge janeno kata achiel kata adiwa kata ariyo gin gibiro ma onge joneno paulo bing ni ng'ama osomo muma nosomo gi jafarisayo odwokogi e ndiko makonigi niya omeuru janeno gi fail kaendi joneno timre nade onge koro omiyo maendi onge ka kes mar ne nyalo timre nade nyalo dhi mbele omiyo gima ng'ani otimo felix otimo wacho niya odwoke ang'ono e jela odwoke kopostpond kes nenendo okawo kes ochako ochwalo mbele to awinjo ni ma ne tije nohero timo gini gimomiyo no- en en ang'o ing'e ni no- nohero bribe bribe iluongo ni ang'ono asoya asoya nohero asoya ne en ja mibadhi Koro nong'e ni kodwoke kocha to ang' ochako ni iwacho ni ndalo moko nochako luongo Paulo kende oromo godo to owuoyo godo ni omera en wach mane to kiwuo anena mondo wakonyi wuo anena kaka mondo okonyi to nokoyudo en ni bribe kata asoya moro kowuok kuom ng'ano kuom Paulo ma bende puonjwa ni Paulo ne en ng'at mochung' tir kong'eyo niya ng'at mochung' kode e bura nyaka chieng' en ng'ano en Nyasaye kendo nochung' kodwoko weche mana kaka nowacho chieng' cha Jerusalem e kaka odwoko kawuono ma onge liganga moro ngene mayudo ka ne kara wach moro mar eh, judges choro choro case choro case no kare nyono chakore sani ne nyono chakore chon eh ma gima somo kane ni watimo ne no kase je wacho ni ni ruodhi kata kata jong'ad bura ok ng'ad yo mang'o makare aboko kwacho